A neih nun zia chu Beram Sangsarih Sawhnawm Sei Sangthum Vawng Pa Tuak Zanga Sabeng Tungpui Zanga leh chhiah hlawh tam tak a nei bawk a ni. Khawchhak fate zingah chuan mi ropui ber a ni tin a fapa te chuan an inah an hun zelah ruah inṭheh chhuakin an farnu pathum te chu an sawm zel ṭhin a ni. Tin, chutia ruai an ṭhe zawh tawh hnu chuan a fate chu a kohlawm a, a thian ṭhin a ni.
Ka fapate hian thil an lo ti sual mahna Lalpa, ngaidam ang che.
Chu tih mek lai chuan vanah chuan Pathian fapa te Lalpa hma inlanna ni a lo awm a. Setana pawh an zingah a lo tel ve a.
Nang kha Khawi lam atanga lo kal nge i ni? Lei a ka vah velna atang leh ka chhuk ka chhoh velna atang i ni. Ka chhiah hle lo. Jopa hi i ngaih theih ngai em i? Lei chungah hian amah nga famkim Pathian tih mai ni. Thil tha lo laka inchhung thei i dang reng reng an awm lo asin. Jopa chuan chhanawm lovin a ti em ni? Amah chu a in nen a neih zawng zawng nen i hung zel a ni lawm ni? Malsawmna tam takin i vur a, tunah hian a chungah i kut lek la, a neih zawng zawng hi han khawih chiat sak teh. I hmai chhan ngei ang khan a sawi chhi ang che. Ngawi rawh, a neih zawng zawng chu i kutah a awm e, amah tak erawh chu a kut suam che.
Tichuan, Setana chu Lalpa hmaah a chhuak ta a. Ni khat chu Jopa fapa leh fanute'n an um ber ina ruai an chheh laiin,

Bawngpa te chuan lei an hrut lai a, saveng dum te an keng a an tat laiin Siva mite chu lo kalin Ranrawl te chu an la a, chhiahhlawh te chu an that chilh vek mai a, keimah chiah ka rawn dam chhuak thei a ni. Ka pu, ka pu, i ran zawng zawng mai chhia hlawih chu van atanga mai rawn tlaiin a rawn kang hung vek mai a, keimah chiah ka rawn dam chhuak thei a ni.
Kalidai ho te chu Pawl dumah an insiam a, Sahawng sei te chu an rawn bei a, an la vek a, Siamlo te chu an that chimit vek a. Keimah chiah hrilh tur chin ka rawn dam chhuak hle a ni.
Mahse, chutah mai chuan a la tawp dawn lo va, Joba lungngaihna chu a inṭan dawn chauh a ni. Chumi lai tak chuan thlapui rawn tlehin a fanu leh fapa te awmna chu a rawn nuai a, zuaiko pakhat a rawn tlan a. Sawi ngaihna pawh hre lovin a hum reng a. I fanu te, i fapa ten an u ber ina chaw an nei a, wine an in laiin tha ler atangin thlipui na tak a rawn tleh a, an awmna chu a rawn nuai chimit vek a, i fanu te i fapa te chu an thi vek a ni, keimah chauh hi a hrilh tur che in ka rawn tlan chhuak thei a ni.
Jupa chu a tho a, a puan a put thler a, a lu chu a ziat kawlh ta a, leiah a tlu a, Pathian a bia a. Ka nu pum chhung a ta, saruakin ka lo chhuak a, saruak vekin ka kir leh dawn a nih hi. Lalpan a pe a, Lalpan a la leh ta, Lalpa hming chu fakin awm rawh se.
Tichuan, heng zawng zawngah hian Jopa chu a sual lo a, a inchhir hek lo. Pathian fapa te Lalpa hmaha an lo lan hun a lo awm leh a. An zingah chuan Satana pawh a lo kal ve a. Nang kha khawi atanga lo kal nge i nih?
Lei a ka vah vel na atang leh ka chhulh ka chhoh vel na atang in a ni. Ka chhiahhlawh Job-a hi ngaihtuah ngai em? Amah anga famkim Pathian ṭih mi thil ṭha lo laka insûn thei midang rêng rêng leiah hian an awm lo asin. Vâng awm lo a mi tihchhiat tîr chung pawhin a ngai reng alh a ni. Vun aiah vun tih a ni. Mina neih zawng zawng an umna atana pe pal ang chu tunah i kut thawh la, a ru leh a tisa ngai khawih sak te i hmai chhan ngei ah khan a sawi chhi ang che. Ngai rawh, i kutah a awm e, a nunna erawh chu zuah sak ang che.
Setana chu Lalpa hmaah Joba sawi chhe turin a kal ta a. Tichuan, Setana chuan Joba chu a ke phah atanga a lu thlengin panchhia a vei tir a, Hrehawm a ti em em a, a nupui pawn hrehawm a ti a.
A ngai rengin a mi i awm dawn, Pathian chu sawi chhiah la, thi la ni mai lawm. I tan pawh a nuam zawk ang. Nang hi hmeichhe a tawngin i tawng a nih hi. Pathian hnen ata thil tha kan hmu a, thil tha lo pawh kan hmu lo ang em ni?
Job-a chuan thian pathum a nei a, a chungah harsatna a lo thleng tih an hriat ve leh amah hnen turin an rawn kal a. Job-a bulah chuan thusawi ngaihna hre lovin ni sarih leh zan sarih an thu a. Chumi hnuah chuan Job-a chuan a pianni chu an chhia a lawh ta a, a thiante chuan an chhang a.
Ngaite, mi tam tak i zirtir a, kut chak lo te i ti chak tawh a, i thu in tlute a tung ding a, khup zawi te chu i ti chak a, tunah i chungah a lo thleng ve ta a, i chau a, a han khawih che a, i buai ta a nih hi.
Ni e Jopa, Pathian i zawn ngat ngat a, engkim tithei-a hnena i dil ngat ngat a, thianghlim leh ngil i nih chuan i tan beng var a thawh ngei ang a, dinhmun dik a pe ang che.
Ni e, Pathian chu i zawng chhuak zauh em ni? Engkim tithei chu i hrekim thei em ni? Van ai sang a nia, nangin i ngaihriat theih. Seola i thu ka ni, nangin i ngaihriat theih.
Mi rethei mamawh ka ngaihtha ngai lo, rang ka chak ah ka rinna ka nghat ngai hek lo, ka hmelma te boralna ah ka lawm ngai lo va, Pathian chuan ka chungah rorel sel a, ka felna hi hmu mawlh rawh se, tuna ka duh chu Pathian chhanna chauh a ni. Jopa chu fel a in em avangin a thiante chuan chhan ngaihna an hre ta lo va. Pathian chuan thawng lei virh atangin Jopa chu hling a in ti em avangin a rawn chhang a. Jopa chuan ngaihdam ngai a ni tih a in hria a, Pathian hnenah chuan ngaihdam a dil ta a.
Benga hriatna mai zawngin ka hre tawh che a. Mahse, tunah zawng ka hmu ta che. Chuvang tak chuan ka inten a, vut leh vaivut a thuin ka sim ta e.
Chutih chuan Lalpa chuan Jopa hun hi hmawng chu a tirhai nasa takin mal a sawm a, a hmaa a neih let hnih lai a pe leh ta a ni.